Türkiýe döwletinde ýaşaýanlaryň köpüsi bilýändir. Bu ýerde ýaşaýanlar habarlaşmak üçin, esasan, imo ýerine WhatsApp programmasy ulanýarlar. WhatsApp-yň soňky aýda üýtgedilen gizlinlik şertnamasy bilen bilelikde köp kişi WhatsApp-y goýup, Telegram programmasyny ulanmana başladylar. Telegram näme we Telegramyň gizlin on syry barada wideo taýýarladyk. Her döwletiň, her döwrüň öz habarlaşmak üçin programmasy bolýar. Meselem, biz okuwçy wagtymyz Agent Mail.ru, soňra WeChat, Line, indem Imo ýaly programmalary ulanýarys. Türkiýede imo ýerine WhatsApp, goňşy döwletlerde bolsa Telegram ýaly programmalary ulanýarlar. Telegramyň döredijisi, rossiýaly programmist, şu wagtky VK programmasynyň döredijisi Pawel Durowdyr. Pawel Durowyň Rossiýa döwleti tarapyndan elinden VK programmasynyň alynmasy bilen iki müň on üçünji ýylda Telegram programmasyny döretýär. Telegram dörediji topary KGB sebäpli ilki Berline, soňra Londona, Singapura, indem Dubaýa göçdüler. WhatsApp bilen Telegram-y deňeşdirmek Toyota bilen Mercedes-i deňeşdirmek ýalyk bolup biler. Oňa garamazdan, Telegram-y diňe Play Store-dan alty million kişi ýükläp alypdyr. Bu bolsa Telegram-y dünýäniň iň gowy bäş habarlaşma programmasynyň arasyna goşýar. Sebäpleri bolsa bu wideoda. Telegramyň on gizlin syry. Bir. Hatlary her iki tarapdan hem pozmak. Özüni gizlin habarlaşma platformasy hökmünde tanatýan Telegram ýazylan ýalňyş hatlary Ugradylan surat ýa-da wideolary size hem garşy tarapdan, hem-de sizden pozmana mümkinçilik berýär. Imonyň soňky wersiýalarynda hem beýle aýratynlyklar bar, ýöne Telegrammanyň tapawudy bolsa hatlary yz goýmadan pozmagydyr. Pozulan hatlary bolsa yzyna gaýtaryp bolmaýar. Ikinji aýratynlyk, uly formatly faýl ugratmak. Imodan bir ýere surat ýa-da wideo ugratsaňyz, faýlyň hili ep-esli peselýär. Şonuň üçin köp kişi WhatsApp programmasyny saýlap alýar. Dy. Ýöne WhatsApp-yň iň uly ugradyp biljek faýlynyň ululygy ýüz megabaýt bilen çäkli. Bu gaty kiçi format. Telegramda bolsa bu bir ýarym gigabaýtdan iki gigabaýta çykaryldy. Öňler, ýüz megabaýtdan kiçi zatlary ugratmak üçin WhatsApp-y, ondan uly zatlary ugratmak üçin Gmail, WeTransfer ýollaryny saýlap alýardylar. Indi Telegram programmasynda iki gigabaýta çenli faýly arkaýyn ugradyp bolýar. Üçünji aýratynlyk, ugradyljak haty planlamak. Bu ýol arkaly garşy tarapa ugratjak hatlaryňyzy bir minut bilen bir ýyl aralygynda ugratmany planlap bilýäňiz. Meselem, siziň internetiňiz bir gün soňra gutarýar, ýöne ýakynyňyzyň doglan güni iki gün soň. Siz ugratjak gutlagyňyzy iki gün soň, iki hepde soň ýa-da iki aý soň ugradar ýaly düzüp bilýäňiz. Muny ugratmak üçin haty ýazyp, Iber düwmesine basyp durmaly, Planla düwmesini saýlamaly we islän wagtyňyzy giräýmeli. Dördünji, haty sessizjek ugratmak. Diýeli, söýgüliňiz bar. Söýgüliňize hat ugratmak isleýäňiz. O-da telefony mydama sesli ýagdaýda ulanmak mejburyýetinde we siziň hatlaryňyz oňa baranda maşgalasyndan çekinýär. Bu aýratynlyk siziň üçin, çünki telefonyň sesi açyk bolsa-da garşy tarapa sessiz, ýagny bezzowuk ýagdaýda hat ugradyp bolýar. Munuň üçin hem haty ýazyp iber düwmesine basyp tutmaly we sessiz iber bölegini saýlaýmaly. Bäşinji, ýalňyşlary dogurlamak. Telegram bu aýratynlygy bilen ugradan ýalňyş hatlaryňyzy size täzeden düzeltmäne mümkinçilik berýär. Öňki hatyň nämedigi garşy tarapa görünmeýär, ýöne hatyň täzeden dogrulanandygy barada habarnama barýar. Altynjy, telefon nomeri bermeden habarlaşmak. Imodaky, WhatsAppdaky iň uly meseleleriň biri nomer bermek. Emma Telegramda nomer bermeden hem habarlaşyp bolýar. Bu Instagrama ýa-da bir wagtky Line-a meňzeýär. Ulanyjy ady arkaly tapyp ýazyşybermeli. Ýedinji, Gizlin söhbetdeşlik. Ýaşlar üçin iň gerekli zatlaryň biri gizlin söhbetdeşlik. Bu arkaly islendik kişi bilen islendik zady gizlin ýazyşyp bilýäňiz we ýazyşmalaryňyz siziň bellän wagtyňyzda pozulyp ýok bolýar. Ýok bolan hatlar Telegram serwerlerinde tutulmaýar. Sekiz. Gruppa we kanallar. WhatsApp-dan ýene bir peýdaly taraplarynyň biri hem gruppalarda iki ýüz müň adam goşmana rugsat berýär. Imoda gruppalar ýalňyş ýa-da gereksiz niýetler bilen ulansa-da, WhatsApp-da bu beýle däl. Meselem, okuwçylar öz aralarynda matematika ýa-da şahyrlar ýa-da suratçylar diýip bir grup döredip, ol ýerde gyzykly pikirleri orta atyp öwrenip bilýärler. Telegramda hem kanal açyp bolýar. Telegram agza sanynda çäklendirme ýok. Kanal agza sany näçe köp bolsa, ol ýerden reklama arkaly hem pul gazanyp bolýar. Telegram ulanýanlar düşündiriş bölümindäki Turkmenpost sahypasyna goşulyp biler. Hemmäňizi Turkmenpost sahypasyna çagyrýaryn. Dokuz. Skrinşot almak. Ýazyşan hatlaryňyzy ýa-da ugradan suratlaryňyzy garşy tarap erbet niýet bilen ekran suratyny alan ýagdaýynda size skrinşot alandygy barada habarnama gelýär. Onunjy, ekran gulpy. Telegram programmasynyň öz ekran gulpy bar. Açan ýagdaýyňyzda, her girişde bize öňden kesgitlenen koduňyzy soraýar. Bu gulpy goýmak üçin, sazlamalardan Gizlinlik we howpsuzlyk, o ýerden hem Passcode Lock, ýagny ekran gulpuny saýlamaly. Görşüňiz ýaly, Telegramma gizlinlige gaty üns berýän programma. Size bu wideo laýk goýup, kanala agza bolmagyňyz üçin goşmaça üç aýratynlykdan we Telegramyň eýesi Pawel Durowdan bir syr aýtmakçy. Hany onda agza boluň we laýk goýuň. Pawel Durow bir beýanynda mümkin boldukça Android ulanmany, iOS howpludygyny belläp geçdi. Goşmaça üç aýratynlyk, sazlamalardan söhbetdeşlik temalary arkaly temany üýtgedip bilersiňiz. Goşmaça hesap arkaly birden köp sahypa açyp bilersiňiz. ýa-da kompýuter arkaly programmasyny ýükläp, kompýuterleriňiz arkaly ýazyşyp bilersiňiz. Munuň üçin telefonyňyzda internetiň bolmagyna hem gerek ýok. Meniň Telegram barada aýtjaklarym bulardan ybarat. Eger-de bu wideo gysga wagtda ýüz laýka geçse, KGB tarapyndan elinden alnan VK programmasyny ýa-da satyn alnan WhatsApp programmasy barada wideo taýýarlajak. Wideo temasyny siz saýlaň. WhatsAppmy, Vkontaktmy?